א מענטש מאכט זיך אמאל א חשבון, איך ווייס נישט, איך בין אזוי פארשטאפט, אזוי פארשטיינערט, איינער האט עשרות ראש השנה, איינער האט עשרות יום כיפורים, איך ווייס נישט, די אלע זאכן רעדן נישט צו מיר, איך בין פארשטאפט, איך האב נישט קיין שום געפילן, מ'שטייט און מ'ווארט, ווען וועל איך שוין האבן עפעס א שטיקל געפיל, צו רעדן צום אייבערשטן, דעמאלטס וועל איך בעטן דעם אייבערשטן. טייערע אידישע קינדער, טייערע אידישע ברידער, כ'ווייס קיינמאל נישט וואסערע ווארט, וואסערע דיבור ס'קומט אן אויבן ביים אייבערשטן, און דאס ברעכט אויף אלע טירן. אמאל עס דאכט זיך פאר א מענטש, יעצט וויין איך, יעצט האב איך א התעוררות, יעצט בין איך גוט, און יעצט בין איך קאלט, יעצט האב איך נישט קיין התעוררות, און דאס האלט צוריק פון רעדן צום אייבערשטן, ס'האלט צוריק פון זאגן תהלים, פון זאגן תפילות, אבער ס'איז א טעות. מען דארף רעדן צום אייבערשטן סיי מיטן געפיל סיי אן געפיל, נישט קיין השגה וואס איין דיבור, א איד קומט צום אייבערשטן און געבט א זאג א ווארט צו זיינעם אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיך, הושענו העלף מיך, ער זאגט עס נאכאמאל הושענו העלף מיך, הושענו העלף מיך, וואסערע נחת רוח ס'טוט זיך אויבן אין הימל. א מענטש וואס ליגט אין מדר הקליפות, אזוי אראפגעפאלן, אזוי אוועקגעפאלן, אזוי אין די זיינע תאוות און זיינע שלעכטע זאכן, מידות רעות, פלוצלינג געבט ער זיך א וועק אויף און ער שרייט צום אייבערשטן, טאטע הושענא העלף מיר, אלע קליפות, אלע מקטריגים ווערן פון דעם פארברענט, און וועגן דעם איז דא אויף דעם אזא נסיון, אז מען זאל נישט עפענען דאס מויל, דער רבי זאגט, איז פיר א מעשיות, דער רציח איז געקומען און געזאגט פארן. ביי סקיי איז איין זאך זאלסט נישט שרייען, זאלסט נישט שרייען ווייל אויב דו שרייען די משוגע נישט ווערט, און מראה ש דארט מגלה נהר אפרסמון די גרויסקייט פון א איד אפילו ער פארכאפט ביים רוצח ער איז פארכאפט ביי די קליפות די גאנצע מח איז אים איין שטיק נארישקייטן טומאה נעבעך ער קוקט שמוץ היט זיך נישט די אויגן אבער פלוצלינג געט ער א זאג פארן אייבערשטן הייליגער באשעפער העלף מיך הייליגער באשעפער העלף מיך הייליגער באשעפער.

הייליגער באשעפער, זאג ווי א קינד קומט צו א טאטע, טאטע ווארף מיך נישט אוועק, מאמע ווארף מיך נישט אוועק, הייליגער באשעפער, ווארף מיך נישט אוועק, הייליגער באשעפער, מיך, מיינע דורות, זאלן זיין אלץ ביי די אמונה, אלץ געדענקען אז עס איז דא א באשעפער, מען קען זיך צוריק קערן צו אים, דאס איז דער עיקר וואס מען דארף מתפלל זיין, דעמאלטס איז שוין דא אלעס, שוין דא פרנסה, שוין דא נאך וואס א מענטש דארף. אז א מענטש האט דעם אייבערשטן האט ער אלעס, גלייבסט מיר דאס דארף מען בעטן, הייליגער באשעפער איך וויל בלייבן מיט דיך, ס'קומט א לאנגע יאר, הייליגער באשעפער איך גיי נישט אוועק פון דיר, ווייל אויב מ'האט די אייבערשטער האט מען שוין פרנסה, מ'האט געלט, מ'האט הייזער, וואס א מענטש דארף, וואס א מענטש דארף, אויב האט ער דעם אייבערשטן האט ער אלעס, ער רעדט צום אייבערשטן.